Mati mamboona nanga rakakura kudai here imi? Nanga iri richakura zvekuti hamufi makaona rimwe rakadai futi mudunhu rino. Mukuda rimbokura kusvika papi ko nhai mukuru? Zvarinoita serichatoputika zvikashaya basa. Taura hako iwe Tsoko. Vachaita stress vagudo ava zvekutadza kukwira mumuti chaimo. Tibvirei apa. Musanyepera kuda kuziva ziva zvenhema. Iwe mbizi hautozive kuti uri wewhite here kana uri weblack. mudi wangu mawere haa izvi zvaendwa izvi mangwana ndikuda kuti ukaricheka ka umbotibikira nhopi first Then rasara unozongoribika rese ka wani. Todeedzawo vana Tsuro nana Tsoko. Mawere, uya uone mashura ari pano. Chiiko nhai baba abhoyi? Nanga rangu rabiwa. Ko chiiko nhai sekuru? Kwakanaka here? Nanga rangu riya rabiwa Tsuro muzukuru. Sekuru tinoriwana chete. Handei ndinokubatsirai kutsvaga. Amai boy, regai timbotenderera tichiritsvaga natsuro. Mamboonawo here zin'anga zihombe so kana kuona imwe mhuka ichifamba naro? Haa hapana chataona isu. Mamboonawo here zin'anga rasekuru vangu rabiwa husiku vakarara? Inini handina chandaona. Kana nesu, Furiramudenga ndanga ndinaye, hapana chataona. Samanyanga, Mamboonawo here mhuka yanga ine n'anga hombe? Ah ko iwe Gudo n'anga rako rabiwa nani zve iyeye haa handina chanti ndaziva ini Mhukahuru mawani chaiwo. Haa tine chatichawana here ipapa? Hatichi endai kudhuze nekurwizi uko ndiko kwatisati tasvika. Hmm. Budai tidye magunanzi aya. Sekuru honai n'anga iro. Haa ah, n'anga rangu. Haa ko imi sei mukuda kuita semakaguta. Haridi kubikwa here iri? Haa izvozvo zvakangofanana nekurunga mukaka. Rinonaka rakadaro iri. Imi vana njiri. Ndipei nanga rangu. Haa iwe gudo ita mushe iwe wasvuta dzakaita sei nhasi. Nanga nderangu iri ukuti chiiko iwe. Iwe kasongo uri tsotsi chairo. Nderakule vangu iri. Ndoriziva usaona kunge takazvarwa nezuro isu. Sekuru hatiritorei tiende isu. Siyai nanga redu imi. Gudo. Ndiro n'anga rawanga uchitsvaga here? Hongu samanyanga. Njiri ndiye anga ariba akunyepa kuti nderake. Haa zvekupenga izvo. Anopenga ndiwe iwe mbavha. Haa ndezvako izvo. Iri n'anga nderangu. Pakutongoda gava apa regai ndinovatsvaga kutsubvu. Ndimi henyu mandiunza kure kwese kuno kusina mutsubvu. Nyaya yenyu ndainzwa, ndikuda kungoona kuti pane vakaonawo vaviri ava vachikudza n'anga iri here. Hongu, sekuru Gudo vaigara vachiridiridza. Mukoma vedu toziva kuti vanorima man'anga, saka nderavo. Ini ndakamboona Gudo aine zin'anga rakadai pamba pake. Kana neni. VaGava musavatedzere ava vakandimaka vese. Shuwa. Saka tongoricheka kaa nepakati togova pakati penyu, ndozvisinganetse. Izvozvo zvitori nani. Hazviite izvozvo nekuti n'anga nderangu iri. Horaiti hatichi endai ndinoona pamuri kuti makakudzira nhanga iri. Ndotanga newe Gudo handei tione. Ndoparanga riri ipapa. Hoo ndipo pakakurira ndhanga apa. Rinonzi n'anga mukuru. Ehe iroro. Hongu, ndipo. Gudo dai watotora hako nanga rako warova pasi. Mukutiiko vaGava anoendepi nenanga rangu? Kasongo dai uri umwe watodzikama. Chekutanga, hapana akaona uchikudza nanga iri iwe. Chechipiri, wabvumirei kuti tiricheke iro riri rako? Chechitatu, paukuti wakaririmira iwewe pane ivhu jena iri, Nhanga rikuratidza kuti ranga riri muivhu dzvuku. Saka chitaura kaa tinzwe. Nderako pakudii? Taura kaa. Haa tsuro muzukuru wabatsira wena. Chitogara umirire nanga ribikwe nambuya vako. Munotendeiko sekuru? Diwa nanga radzoka. Ah!